I ddechrau, mae pobl hefo arian a chyfalaf yn buddsoddi'r arian mewn i'r busnes. Dydyn nhw'n gallu gwneud y gwaith eu hunan, felly maen nhw'n cael gweithlu bach ynghyd â deunyddiau a threiliau eraill. Maent yn talu am y dull cynhyrchu. A phan mae'r cynnyrch yn cael ei greu a'i werthu, Mae'r elw yn mynd ymlaen i'r buddsoddwyr, cyfranddalwyr neu'r bwrdd. Wedyn maen nhw'n cael fwy o weithlu a fwy o deunyddiau, fwy o le, fwy o gynnyrch ac mwy o elw. Ond pwy sydd yn elwa o hyn? y buddsoddwyr. Mae fwy o arian yn mynd i un lle. Ond beth am y gweithlu? Ydyn nhw'n cael eu talu'n teg? Ydy'r cymuned fod nhw'n byw ynddo fo yn ffynnu? Gyda pherchnogaeth gymunedol, mae'r gymuned yn buddsoddi yn creu'r fenter, gan ddefnyddio'r arian sydd yn cylchredeg o fewn y gymuned honno. Pan fydd y cynnyrch yn cael ei werthu, bydd yr elw yn mynd yn ôl i'r economi gylchol, i'r planed, i'r pobl ac yn ôl fewn i'r fenter er mwyn cael fwy o weithlu ac fod hwn yn galluogi i'r gymuned ffynnu. Dyma

Don't let anybody tell you that it can't be done. Cwmni
ymbarel neu cwmni parasol ydy cwmni cymunedol Bro Ffestiniog. Mae o'n gweithredu fel rhyw fath o fenter sydd yn cysylltu mentrau cymunedol ardal Bro Ffestiniog, sicrhau bod y mentrau yna'n cydweithio, rhannu adnoddau a datblygu ar y cyd.

Ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr, ond i wneud y ganolfan gwybodaeth gweithio da ni hefyd yn siop, oriel a tŷ coffi. Da ni'n gyflogi rhwng 14 a 20 o bobl yym trwy'r flwyddyn. Yy mae'r bobl yna i gyd yn fyw o fewn 14 milltir. Da ni'n buddsoddi yr arian da ni yn wneud yn ôl i'r gymuned. Mae Maseran yn benodol yn yn edrych ar ôl ac yn rhoi cymorth i bobl a oedolion efo anabledd dysgu. Da ni'n edrych ar eu holau nhw, da ni'n rhoi cymorth iddyn nhw, da ni'n rhoi cyfleon iddyn nhw sy'n hollol bwysig wrth gwrs. We started from very humble beginnings in 1997 and we currently offer domiciliary, day and respite care. Yma ni yn y Pengwern yn Llanfestiniog, tafarn gymunedol. Hynny ydi y pentra sy'n bia fo, y pentra sydd i redag o, y ddemocrataidd drwy gyfanddalwyr, 200 ohonyn nhw, a da ni reit falch o be sydd wedi cael ei gyflawni i ystyried bod y lle ar fin cau. Da ni yma yn y Warws Werdd ar y funud yn Gaernarfon. Da ni ar y stad Cipin yn Gaernarfon. Hwn di'n prosiect ail ddefnyddio, ailgylchu um, dodrefn a dillad. Uh, draw ar ochr arall i'r stad mae gennym ni caer gylchu lle mae um, llarpiau papur yn, yn, a'r gwaith yna yn mynd ymlaen. A wedyn hefyd yn Gaernarfon mae gennym ni brosiect beics a llofft llesiant. Ond y brif bwrpas ydy yym bod ni'n lleoli unigolion hefo anabledd dysgu yy nôl yn eu cymunedau fel petai. So felly yym dim ots pa prosiect 'da ni ynddo fo, os 'da ni'n Gaernarfon neu Waun Fawr, y brif bwrpas ydy yym creu lleoliadau yym er mwyn rhoid profiadau gwaith a bod unigolion hefyd yn gallu cyfrannu i gymdeithas ac hefyd yn

um, and they the same with me, you know, they do absolutely anything for me.
Tertyn Llan, da ni yn mhentre Llandwrog, rhyw 5 milltir o Ganarfon, a fe brynon ni ein tafarn leol ddwy flynedd yn ôl bellach, 2021, ar ôl codi dros 400 a hanner o filoedd uh, o arian drwy werthu cyfranddaliadau cymunedol. A dwi'n meddwl bod y gallu i wneud rhywbeth drosto ni'n hunain yn bwysig iawn, iawn. A mae cymuned yn gallu gwneud hynny. Os di'n ddigon clir be mae i isio ac yn ddigon penderfynol o'i wneud o, efo pobl yn fodlon torchi llewys er mwyn i'r peth ddigwydd. Ac wedyn, be dyn ni wedi gweld ydy bod cyrff uh, swyddogol, cyrff sydd yn rheoli ffynonellau ariannol, yn gweld hwn fel rhywbeth maen nhw eisiau gefnogi a bod yn rhan ohono fo. Maen nhw eisiau rhannu'r stori a da ni'n falch iawn o'i croesawu nhw i, i wneud hynny. Felly, am un waith, dwi'n meddwl bod mudiadau cymunedol fel hyn yn gallu arwain y drafodaeth yn hytrach na disgwyl i bethau ddigwydd iddyn nhw mewn teimlad o dipyn bach o anobaith nad oes dim modd rheoli yr hyn sydd yn digwydd i'r amgylchedd o'u cwmpas nhw.
Dim ond rhai enghreifftiau o gwaith gwych gymunedol sydd yn mynd ymlaen yn ein gwlad ydy hyn. Mae cymunedau yn cychwyn wneud y gwaith eu hunan, yn cychwyn gwneud o yn eu lle eu hunan, a'r cynnyrch yna yn creu elw er mwyn y gymuned, er mwyn y planed, er mwyn y pobl, er mwyn y fenter. Boed hynny'r iaith, perchnogaeth at sedau, yr trafnidiaeth ac ar amgylchfyd. Mae wirioneddol cryfder ar y cyd.